Сигыҗа авылы үзешчәннәре тәкъдим итәчәк. Бу әсәрдә инде сугыштан соңгы еллар, сугыш вакыйгалары сурәтләнә. Һәрберебезнең арабызда бу сугышта югалткан кешеләре бар, һәрбер өйгә бу кагылды һәм хәзер дә безнең хатирәләрдә бу вакыйгалар һаман кабатланып тора. Безнең исебездә безнең арадан киткәннәр, шуңа күрә бу әсәрне сезнең сез Инде игътибар белән тыңлагыз, рәхим итеп, күңел итеп ял итегез. Хәзер башлыйбыз. Ни эшләргә инде? Карале, бөтен нәрсәне дә салдык микән соң инде? Сынган беләтик белән гармунны салдыңмы соң син? Очтан үлсәк үлдек, әмма ләкин бер әйберегә дә сатмадык дип мин аның йөзенә төртеп әйтәчәкмен. Сугышта егылып калган булса, җиңелрәк булган иде, булыр иде шунда. Әнкәй мескен ярый әле иртәрәк китеп котылды. Бу хәбәргә түзә алмаган булыр иде ул. Тагын шунысын да онытма. 50 ел ачлы-туклы яшәдек дигән, өебез җимерелергә тора дигән. Бер дә җебеп калма. Юньле карт булса, бер-бер хәбәр җибәргән булыр иде ул. Әнә малаең Рамил общагада ята. Аңа фатир алырга дигән акчага барганыңны онытма, яме? Нәрсә ни? Джина бетереп буламы? Уф, дәрестән көчкә качтым бит әле. Әти, мин бит сиңа э, список әзерләгән идем, әйме? Э, менә монсы укытучыларга, э, менә монсы иптәш кызларга, менә бусы... Син нәрсә? Сиңә җитмәгән идең монда? Нишләп дәресләреңне калдырып йөрисең? Качмадым да, авыруга салышып шунда киттем, әти. Тукта әле, теге госэкзаменнарны бирергә кирәк бит, әйме? Анда алгебраның укытучысының кабинетына бер компьютер алырга кирәк булыр, әйме? Теге география укытучының эшләпәсе эзәк искергән иде, әйме, теге Роберт Миңнуллинның, әйме? Шуңа да бер матур яңа гына эшләпә алсак, бик әйбәт булыр иде, әти. Тагын нәрсә инде? Соң менә бит инде бөтен нәрсә кәенә шунда язылган, әти. Акчаң булса, монда да бөтен нәрсәне алырга була. Ә син дәва дигәч, синең яраткан оныгың Фәрдия диеп әйтерсең, әйме? Ул үзенең сыерын да сатса ала әле, әйме? Әйе, син генә исеңдә инде аның. Аннан соң бит ул Швециядә авыллар юк ди, сыерлар асрамыйлар, сөт белән каймакны Америкадан китерәләр икән анда. Әни, син кая ул әйберләрне бөтенесен дә беләсең? Һи-и, белмәскә, сигез класс белемем бар бит минем. Менә чәйне Һиндстаннан китерәләр, ә менә әфлисунлы бананны Африкадан китерә, менә көн саен телевизордан күрсәтеп торалар. Дөрес, әни, дөрес. Син әти теге нәрсәләрне онытма әле, яме. Нәрсәне ул? Син миңа дигән бүләкләрне список биргән идең, менә бит списогы монда инде, кунда инде, әти. Сорамыйм бернәрсә дә. Сукыр бер тиене дә кирәкми аның миңа. Барып менә монда янганны, кайнаганны гына әйтеп кайтам да. Бу вакытка хәтле аннан башка яшәдек бит әле, моннан соң да яшәрбез. Гел киресен сөйлисең бит син, ә? Ничек инде сорамыйсың ди? Соң бит инде менә алача бер ун-унбиш мең алимент акчасы бирсә дә, шул да җитеп тора. Аннан соң аннан машина алып кайтырга уйла инде син. Безнең машиналарның бит анда Коты-быты яздыра ди менә. Аннан соң инде теге ни малае йөри бит әле, май заводы директоры малае, чит ил машинасын йөртеп алды. Әни, ә шундый кирәк. Камил апа малае ул, Вольволарда йөри бит ул. Эх, шул Вольволарга утырсам. Вольволарга утырып, ла дус кызларны тутырып, китәр идем Швециягә, калырлар күз тутырып. Пибибипләп, пибибип дип чабар иде машинам. Бер түгел, ун шып, ун бер шәп егет чыгар иде алдыма. Эх, әти, син теге косметика булмаса булмас, әйме. Джинсовый итәп күлмәк әйме булмаса булмас. Ну, машинасыз кайтма, яме. Җиттеме сезгә, юкмы? Әнә шул Нурминың машинасына утырып йөрегез. Әйе, укыттым сиңа, бар. Ага, теге Казанга барганда болай кулны сузган иден, әмма утыртыр микән дип. Вжут иттереп, узып китте, как будто мине танымагандай. Сәбия, әни Сәбия. Әни мине кызлар чакыра. Урамга чыгып керим әле, яме. Ярар, ярар, кызым. Әтиеңне китәсен онытма, яме. Фәрдия, Фәрдия, тукта әле. Тагын нәрсә инде әти? Менә бу хатны укып бир әле. Ничә тапкыр укыдым бит инде, әти, ә? Тагын укы. Укы диләр сиңа, укы әле. Исәнмесез, туганнарым. Бу хатны мин кемгә багышларга да белмим. Кем дә булса исән сау калды микән безнекеләрдән? Минем фамилиям Закиров. Исемем Мифтахетдин. Сугышка киткәндә, хатыным Фагилә белән өч айлык улым Хафиз калган иде. Исәннәр микән алар? Фагиләнең үз фамилиясе Вафина. Әгәр дә кем дә кем исән булса, зинһар, хәбәр итегез. Хатыным Фагилә белән улым Хафизны, әгәр исән калсалар, үземә кунакка чакырам.

Ходайдан сезнең белән күрешүрүне сорап, Мифтахетдин Салих улы Губәли. Укып бетер инде. Я Алла, ничә тапкыр укыдым бит инде, әти. Тагын укы. Соң менә монда бөтен нәрсәгә дә язылган. Адресы шул, Швеция, Стокгольм, урамы, йорты, ну бетте китте инде. Очтым киттем, әти. Все, кызлар чакыра. Швеция! Каян барып эләккән соң ул анда? Аптырарсың да. Илле ел буена ни здрасте, ни до свидания. Зимагурдык зимагур инде бу. Менә, минем туганнарны яманлый идең. Менә әтиеңне күр инде. Булды, җитте сиңа. Беркемгә дә тел тидерәсе булма. Әнкәйгә тел тидергәнем булмады анысы, Аллага шөкер, гомер буе кызлы ана белән кыз кебек яшәдем, кимсетмәде, хурламады, рәнҗетмәде. Бир әле тагы бер рюмка. Ә, юк, юк, юк. Янган йөрәкләрем басылмасын әзрәк. Әле бит юлга чыгасым бар, ярамый, ярамый. Бәлки барып та җимәскәдер миңа? Ничек инде йөрмисең ди? Мондый мөмкинлек бит ул гомергә бер генә туры килә.

Вәгаләйкемәссәлам, Зиннур абый. Белмим әле төгәл генә. Әллә инде бармаска, минем урында син булсаң, нәрсә эшләр идең? Барыр идем, улым. Үз атаң бит. Кем белән ни булмас бу дөньяда. Исән икән бит Мифтахетдин, исән икән. Шулай дисеңме, Зиннур абый?

Ай, молодец. Менә оятларда итеп китте язу әзрәк. Күрәсеңме? Гармонның давасын алам. Алам, алам син, Нур абый. Күрсәтеп әле мин аның исен китсәме? Мифтахетдин төсе шул 39 елны Казанга барган җиреннән сатып алып кайткан иде ул аны. Молодец энем, югалтмадыгыз, сакладыгыз. Әнкәй саттырмады. Әтиең төсе дип кагылдырмады да бер нәрсәсенә. Һай, бик яхшы гармунчы иде ва. Матур-матур бизәнү әйберләр дә ясый белә иде. Әниең дә бик яратты бит аны. Аннан соң өйләнештеләр инде. Шуннан, шуннан, Зиннур абый. Шуннан теге печән өсте инде бер заман кырга теге чистовый председателе Мөхәммәт абзый атын җан фарманга чаптырып килеп җитмәсенме? Җангын фәйлән чыккан иде мәллә? Җангыннан да хәтәр хәбәр алып килгән ул. Җыеныгыз, авылга кайтыгыз, җыен була, ди. Шуннан... Шуннан нәрсә? Ир җегетләр әзер торыгыз ди. Бер атна да үтмәде, алып та киттеләр үзебезне. Эй, Ходаем, менә оныкларыбызны, балаларыбызны шундый афәттән саклый күр инде. Анда да бер җиргә эләктек әтиең белән. Безне башта стройда йөрергә өйрәттеләр. Бер-ике тапкыр мылтыктан атарга. Андан сугышка инде. Дүрт кешегә бер мылтык. А мылтыгы да менә шул кәкре тояк кебек тояк вата, беләсезме? Без чолганышта калдык. Блин. Минем менә шушы аяк яраланган иде. Моны әтиң әйбәтләп бәйләде. Сез ничек шулай тиз эләктегез соң? Тиз. Тиз түгел инде. Башта безне самолетлар, танклар белән үтүкләделәр, яхшылап. Шуннан сезне кыйнап алып киттеләрме? Безне кай җиребезне кыйныйсың инде? Ул вакытта безгә 18-20 яшь. Бу михнәтне күреп, өнсез калганбыз диген. Бүре күргән сарык көтүе кебек. Юньләп ашау да булмагандыр инде анда сезгә. Шул юньләп юынмаганнан бит басты. Ашлыктан тамам хәлсезләндек. Ә каты яралыларны нишләттеләр соң? Аларнымы? Әйе. Сразу расход инде, ата бардылар. Стройдан әзрәк тайпылдым. Маңгаеңа терәлерлек атлар шунда ук чыгып. Мине әтиең иңеннән дә төшермәде атналар буе. Шулай хәстәрли торгач, рәтләнеп киттем бит. Аллага шөкер, гомерем бетмәгән икән. Берзаман бер уңайлы чакны китереп качарга булдык бит, әйме? Немецлар моны сизеп алганнар, ата да башладылар безгә. Хәзер кем кая качканны белми, чапканын. Мин дә җигерәм. Хәзер бер заманны траншияны сикереп кенә чыккан шулай. Пликалап белән теге ике метрлы немец бирде маңгай гайме. Мин тәгәрәдем дә киттем. Асын канцлагерьда кайнап киттем. Исән икән бит Мифтахетдин яшь ди, исән икән. Эй, Хафиз, аптыратып утырма инде, олы кешене йөз тапкыр сөйләткәнең бар бит инде синең моны. Борчымый ул кызым мине, борчымый. Исән-сау Алла бирсә, сугыштан әйләнеп кайтсам, улымны гармунда өйрәтер идем дип хыялланган иде әтиең. Һей, малае иллегә җитте, ә пипәк өендә уйнарга өйрәнмәде. Карале, Рамил улыбызга джинсовый чалбар, аннан соң киленгә французский духи алырга онытма, ә үзеңә әйбәт бурик тә ал, яме? Әй, туймас күз дә инде син! Зиннур абый, сиңа берәр нәрсә алып кайтыйммы? Миңа бер нәрсә дә кирәк түгел, улым. Әгәр дә мөмкин була икән, әтиеңә алып кайтырга тырыш әле, яме? Барыйм әле, Зиннур абый, карарбыз, яме? Аннан соң ялтыравыклы күлмәк, җон кофта, кешедә булмаган яулык менә үз яңалыгы булсын. Алланың кашка тәкәсе, әллә әйбер чире чыктымы сиңа? Әллә мин кешедән кимме? Минем кай җирем кешедән Әле, менә, менә кешеләрне, күршеләрне бит әле кияүләре, кызлары, киленнәре киендерә, ә мине Ходай андый бәхеттән дә әле мәхрүм итте. Нәрсә кирәк сиңа? Әнә идән асты тулың бәрәңге, аша. Әнә сыер сарыкларың бар. Ие, әнә син күршеләргә кара, хан сарае шикелле йорт салып куйдылар. Эче тулы менә чит ил мебеле, ашаганнары да балда маяларның. Кеше таларга чыгаргамы инде миңа хәзер? Менә җүләр авыздан акыллы сүз! Кем әйткән сиңа, кеше таларга чык дип? Бары алар кебек боюлыгыңа табарга кирәк сиңа. Миңа хәзер кеше хисабына яшәргәме инде? Йора, балалар, юк өчен тавышламагыз. Һәркем үзе булдырганча яши бит, ә? Юк инде, юк, Зиннур абый. Әни мескен мине кеше итәм дип тилмерде, тилмерде дә, бер дә рәхәт тә күрмичә үлеп тә китте. Өйдә бит әле аның менә монсы да товык мие ишкән нәрсә туры килде миңа хатынлыкка. Ә-ә, алаймыни, менә өйләнмәскә кирәк иде алайса миңа. Менә син миңа өйләнмәгән булсаң, мин бер бик әйбәт кешегә кияүгә чыгып, бик әйбәт яшәгән булыр идем. Менә бөтен сысы-сырны бетереп эзләсәң дә хатын таба алмый идең әле син. Мин өйләнмәгән булсам, син ир чырае да күрми идең. Туктагыз, тынычланыгыз. Берегезнең юлга чыгасы бар. Син Маһира ис аклап каласың. Менә үтте инде Зиннур абый әрәмгә менә шушындый әшәке сүзләр тыңлап гомерем үтте. Менә бер бәхетләрем дә булмады Зиннур абый. Тыныштан килен, тыныштан. Эй, Зиннур абый, ичмасам кайт, кеше кебек яшәргә тырыштың иде ул, кеше кебек. Туктыйсыңмы син, юкмы? Билләхи, Зиннур абый диеп торма. Аллага тотмар. Булмаганны чыгартасың бит. Бар урамга чыгып туышыгыз. Чыгып өләсен монда, ясызлар. Рәсми аларны, ә? Менә Зиннур абый, күрәсеңме? Казанга баргач теге милиция кешесе документлар артыннан баргач, баш миләремне ишертеп бетерде. Ә өйдә менә монсы, шулай кыйлана.

Эй, менә бит, кара әле, кортым. Ней, анда бит чит илгә барганда галстук киеп барырга кирәк инде. Миңа бер нәрсә дә кирәкми, мине болай да танырлар әле.

Мин аны чакырмаячакмын да. Аны туган җире дә, туган авылы да кичермәячәк. Барып әйтәсен әйтәмен дә менә. Әйдәгез, кузгалырга вакыт бит. Кара әле, бөтен нәрсәне дә салып бетердек микән соң без? Сынган беләзекне салдыңмы соң син? Ә, салдым, салдым. Ә гармунны? Әй, Алла, гармун кала бит менә. Көчкә кайтып җиттем, әти, мин бит сиңа э, оныттым э, кассета бирегәйме? Менә монда җырлар язылган. Э, Илхам Шакировныкы, Әлфия Авзалованыкы, әйме? И әбием дә җырлары да шунда. Әйтерсең, яраткан оныгың Фәрдия әбиеннән яздырып калган диярсең, ярыймы? Бирерсең моны. Менә монда куябыз. Булдырдың, кызым, молодец. Әти, мин бит теге бая әйтергә онытканмын да. Син тегендән миңа бикини костюмында алып кайтырсың яме? Анысы нәрсә инде тагы? Соң, ничек дип әйтәем инде, теге госэкзаменнарны биргәч, без кызлар белән сөйләштек, су коенырга төшәбез дип, әме? Менә шунда, нечкә генә,

Юк, юк, театрга кермисең. Театр бит ул хәзер беркемгә дә кирәк түгел. Менә безнең хөкүмәткә театр да кирәк түгел, эшчеләр дә кирәк түгел, артистлар да кирәк түгел. Менә белмим нәрсә генә кирәктер инде аларга. Юк, әни, син шулай дип әйтәсең, әйме? Син бит яшь вакытта спектакльләрдә катнашкансыңдыр да инде, әйме? Куйгансыз кызлар белән, нигә алай әйтәсең, әни? Соң, йөрсә соң инде, ул вакытта бит инде бөтен кеше менә залларны тутырып менә театр-концертларга йөрде. Ярар, булды. Театр концертларыгызны калдырып торыйк. Кузгалырга вакыт бит. Әйдә, бер утырып алыйк әле. Әйдә, дога кылып. Ярар, битәргә вакыт. Исән генә торыгыз, яме? Әти, кызым, туктале, туктале. Теге бабай кебек

Керергә буламы? Керегез әйдә, керегез, рәхим итегез. Танымый да торам, сезне кем дип белексә? Мин тегени Хафиз Татарстаннан. Хафиз Татарстаннан. Әйе, мин Мифтахетдин улы Хафиз, Казаннан. Мифтахетдиннең улы, Казаннан. Йа Алла! Түрдән узыгыз, түрдән узыгыз. Ой, каушап калдым. Гел уйламаган җирдән. Мин болай гына бит, үтеп барышлый гына. Ничек инде болай үтеп барышлый гына? Безгә дип алдап килмәдегезмени? Юк, мин озакка түгел, хәл белергә генә кердем. Әй, ничек инде алай? Әтиегез бит белән сезнең белән очрашуны гомере буе көтте. Юк шул менә мин юл уңаеннан гына бит. Мифтахетдин, Мифтахетдин Юл уңаеннан дим. гына бит. Мифтахетдин, кайда син чык әле бу якка? Эй, Аллам! Мифтахетдин, кайда соң син? Кайсы бүлмәдә идең? Чык әле бу якка! Диләрәм кем барам Ой, Мифтахетдин, ни, Син борчылма, әйме. Сиңа бер сүз әйтәм, бездә бит бер кунак бар иде әле. Кунак? Әйе, син борчыла күрмә. Йә, Хода. Үзеңне кулга ал. Бик ерактан килгән кунак Казаннан. Казаннан? Әйе. Мифтахетдинем, менә кунагыбыз. Борчылма. Борчылма, Мифтахетдин. Зинһар. Бу бит, бу бит. Әйе, Мифтахетдин, борчылма. Бу синең улың Хафиз. Борчылма. Мифтахетдин. Әйе, мин Хафиз, авылдан. Борчылма, зинхар, үзеңне кулга ал, Мифтахетдин. Хафиз улым, Хафиз улым. Я Худа. Я Худаем Тәгаләм, безгә шушы көннәрне күрергә насыйп иткән өчен рәхмәт үзеңә. Хафиз. Улым. Все, спасибо. Ничек алай улым? Я Аллах. Я Аллах. Хәбәрсез нисез дигәндәй. Алдан телеграмма суксан каршы алган булыр идек бит. Мин бит үтеп барышлый гына кердем. Туристлар группасы белән килгән идек тә менә. Колхозда яхшы эшләгән өчен путевка бирделәр дә. Тукта әле мин әйтәм, кереп чыгыйм әле. Ничек инде алай, ничек инде алай улым?

Әй улым, ничек инде ул озакка түгел. Күпме гомер көттем бит мин бу очрашуны. Хафиз. Әй улым, Хафиз. Кыйган да кыйган хәбиле икәнсең. Бардыр инде, бардыр.

Соң ничек анда ул? Авыл әниең. Барсы да үз урынында, әйбәт барсы да. Менә. Менә, улым, без Диләрә апаң белән шушында яшәп ятабыз инде. Үз өеңдәге кебек бул, яме. Торсын, җезеп торма. Иртәгә Алла боерса шәһәргә алып чыгармын. Ә бүген, улым, әйдә әле. Рәхәтләнеп сөйләшеп утырыйк әле. Сезнең балаларыгыз бармы соң? Балалар. Бар. Улым Хафиз исемле. Хафиз? Әйе, Хафиз. Хафиз. Нишләп алай? Менә шулай булды инде, улым. Диләр апаң белән бала туган шул сөйләшеп куйдык. Малай туса, Хафиз кушабыз. Кыз суза, Фәгыйлә кушабыз дип. Ул хәзер кайда соң? Улым Финляндиядә, кечкенә балалары бар. Нишләп алар читтә яшиләр соң? Менә шулай килеп чыкты инде, нишлисең бит, Ходай шулай кушкан булгандыр. Финляндиядә татар кызына өйләнде дә, шунда торып калдылар. Кибетләре бар. Әйбәт яшиләр. Алайса начар яшәмиләр. Әйбәт алайса, әйбәт. Аллага шөкер, улым, Аллага шөкер. Татарлар тырыш халык бит. Шуның аркасындадыр инде, барыбыз да, Алхамдулиллахи, матур яшибез. Чит илдәге туганнарыбыз белән дә, барысы белән дә аралашып торабыз. Безнең турыда соңрак, әйдә, сөйләшик әле, ничек анда, авылда? Нәрсәсен сөйлисең инде аның анда, хатын да, балалар. Зиннур абый да бик күп сәлам әйтте, күчтәнәчләр дә җибәрде сиңа. Зиннур, исәнмени? Әй, Аллага шөкер. Зиннур исән икән. Әниең, ул сәлам әйттеме соң? Юк, әйтмәде. Ул бит хәзер безнең белән яшәми. Тормышладыр инде алайса. Сугыш бетүгә үк бер командирга кияүгә чыкты да. Тормышлары бик әйбәт. Балалары бармы соң? Бар, бер малайлары, ике кызлары. Әнкәйнең ул яктан бит бәхете булды. Миннән хат килгәнне белдеме, юкмы? Җук, аны борчыйсы килмәде безнең. Анысы шулай инде. Фагилә. Тормышта да булгач, ничек кенәсем килгән иде минем аны. Ярар инде, Аллага тапшырдык, бер нишләп булмый. Үзең ничек соң, улым? Ничек яшисең? Әйбәт яшим. Ике катлы йортым бар, коттедж диеп атала. Сигез сыерым бар. Өч атым бар. Субханалла, субханалла. Кечкенә генә сырдык атым бар. Субханалла, машалла. Соң син үзең читтә менә мондый тормышны ничек кора алдың соң? Ничек кора алдың бит? Кырдым инде менә шулай, ничесең бит? Барысын да үз көчем белән табарга туры килде. Аннан әйткәнемчә татарлар бердәм халык бит. Булыштылар. Бер-беребезгә булышып яшибез. Шул. Ник кайтмадың соң син? Әни бит сине гомере буе көтте. Мин дә. Минем дә бит әтием сугыштан кайтты. Күкрәге тулы орден медальләр белән кайтты дип, бөтен авылга кычкырасым килде. Әтиемнең муенына сарылып, аның кочагына чумып, аның белән горурланып яшисем килде. Көтеп-көтеп тә кайтмагач, иптәш малайларның шатлыкларыннан, сөенечләреннән гарьләнеп җылый торган идем. Әни мине юатып, Елама, улым, елама! Әтиең кайтыр, әтиең исән булырга тиеш. Минем күңелем шулай сизә, ул сатлык җан түгел, диеп, мине юата торган иде. Ә үзе төннәр буе сыкрый торган иде. Ләкин миңа күз яшьләрен күрсәтмәде. Аңлыйм, Хафиз улым, аңлыйм. Юк, аңламыйсың. Үз ишләре арасында ятим, сансыз булган баланы күз алдына китерә аласыңмы соң син? Бу әле бала чакта гына. Үсә төшкәч, мәктәпкә баруны түземсезлек белән көтеп, иң беренче булып, беренче партага утыргач миңа, Синең урының монда түгел, әнә артка, мич артына утыр, диделәр. Октябрят, пионер, комсомол еллары. Мин пионерга кергәч, син моңа хаклы түгел диеп, минем галстугымны алып ыргыттылар. Мин шулай комсомолга бөтенләй алмадылар. Мин шулай да мәктәпне яхшы билгеләренә генә тәмамладым. Зур хыяллар белән Казанга институтка киттем. Имтиханнарны яхшы билгеләренә генә биреп, Укырга кергәч, минем тормышларым үзгәрде. Анда бер урыс укытучысы, Как вы смеете Сотлыкжан малаен укырга алырга дип кычкырды. Анда да минем Сотлыкжан малай икәнне белгәннәр. Шул көннән мин әти көтүче. Мифтахетдин Сатлыкҗан дигән кара болыт безнең өстә күпме еллар буе йөрде. Авыр миңа, улым, бик авыр. Авыр булгач, ник бер генә мәртәбә булса да хәбәр бирмәдең? Безгә ярдәмең тимәсә тимәсен. Син әнкәйгә исән-имин килеш кирәк идең! Әйе, аңлыйм, улым. Юк, аңламыйсың. Аңлаган булсаң, кайтыр идең. Ярамый иде шул, ярамый иде. Димәк, син чыннан да сотлык жан? Белмим. Сатлыкмы мин, түгелме? Үзең уйла. Шылган очта калдык, белем. Минем белән Зиннур абыең да якты. Берничә иптәш белән үзебезнекеләр ягына качарга өлгердек. Юлда Зиннур абыең белән бер-беребезне югалттык. Ә үзебезнекеләргә нәрсә? Озак тикшереп тормадылар. Колоннага тезеп, алып та киттеләр. Винтовка көтергән таныш малай якынрак килде дә, без сезне атарга алып барабыз бит, диде. Не может быть! Врешь, сукин сын, дидем. А он не вру, ди. Шулай да әйбәт булып чыкты ул. Урманна янына җиткәч, кош Синең як катармын, ләкин сиңа төбәп атмамын, диде. Урманга килеп кергәч, бер иптәш малай белән без качып котылдык. Ә калганнарның язмышы, улым, билгесез. Менә шулай. Шуннан уйлап кара инде. Сатлыкҗанмы мин, түгелме? Юк, юк, Хафиз. Сезнең әтиегез берничек тә сатлыкҗан була алмый. Ул бит сезне, туган җирен, туган илен саклап киткән егет. Ә менә сугыш афәтләре адәм балаларын төрле язмышларга дучар итә. Әтиегезне урман эченнән яртылаш үлгән килеш табып алдым. Анаң, әни, Фәгыйлә, Хафиз, дип саташкан сүзләреннән татар егете икәнен аңладым. Өебезгә алып кайттым. Айлар буе тәрбия кылдым. Ниһаять, ул аякка басты. Финляндиядә калу аның өчен куркыныч булганлыктан, без аны Швециягә озаттык. Анда үзебезнең татарлар аркылы эшкә урнаштырдык. Әтиегез бик тырыш, бик булган кеше булып чыкты. Ә менә инде сезне, өзелеп-өзелеп сагынса да, туган җиренә бик кайтасы килсә дә, түзде, кайта алмады. Чөнки бит аңа анда уйлап-нитеп тормый, Сатлыкҗан исеме сагылу-табылу сәбәпле, аның өчен. Туган иленә әйләнеп кайту үлем белән бертигез иде. Юк, Хафиз. Юк, балам, сезнең әтиегез берничек тә сатлык җан була алмый. Нишләп соң бер хәбәр дә бирмәдегез? Әй, улым, хәбәр биреп буламыни ул елларда? Сезне дә, үземне дә куркыныч астына куясым килмәде шул. Ә нишләп соң хәзер яздың? Хәзер. Әйе. Яздым. Дөньялар тынычлана башлады. Туган яклардан Җылы җилләр исә башлады. Әй, мин әйтәм, языйм әле. Аннары бит яшисен яшәгән, мин әйтәм, үлгәнче бер исән калганнарның берәрсен күреп калыйм дидем. Улым, минем Фагиләгә әллә кайчан дип әзерләп куйган бүләгем бар иде. Нинди бүләк? Син аны Син аны тапшыра алмассың микән? Килешер микән улым? Белмим. Менә үз кулларым белән ясадым. Беләзек сугышка хәтле Ясаган идем, ансын ялгыш сындырдым бит. Яңасын ясарга сугыш комачаулады, улым. Алып кайтып бир әле, яме. Соңгы истәлегем булсын. Кадерлем Хәгыйләгә Мифтахетдиннан диярсең. Кадерлем Фәгыйләгә Мифтахетдиннән? Әйе. Юк, булмый. Чөнки, чөнки әнкәй бит вафат. Вахат. Әйе, мин сине алдадым. Әнкәй тормышка чыкмады. Сине күңеле белән исән тия иде ул. Иң авыр шокларда да, очлы-туклы яшәсәк тә, беләзек кисәген, гармуныңны бер әйбереңә дә кагылдырттырмады. Менә ул беләзек кисәге. Сынган беләзек кисәге. Менә әнкәй исән вакытта оныгың яздырып алган җырлары әнкәйнең. Диләр апа, мәле куй әле, тыңлап карыйк әле.

Нишләп йөрисең бу караңгыда бер үзең, ялгызың курыкмыйча? Син яныңда булганда нишләп куркыйм мин? Ә син нишләп йөрисең? Ә мин, Фагыйләм, Менә шулай кич җиттеме бетте теләсәң нишлә. Күземне йокы басмый бит җан кисәгем. Әле менә йолдызлар санарга, чыгарга дип торадыр идем. Шул гынамы? Ә син, ә син нәрсә көткән идең? Соң мин, син йолдызлар саный тор, ә мин кызлар белән урамга кич утырырга чыгармын диягән идем. Юк, юк, юк. Тукта, тукта, Фагыйләм, тукта. Китмә. Әйдә. Шушында гына утырып, икебез кич утырыйк әле, әйдә. Болай кыстагач, әйдә утырыйк. Кавилия. Ни бит инде? Нәрсә ни бит инде? Әй, Фәгилә, шул ни инде? Әй инде, шундый чиле пешкән җегет дип уйламаган идем сине, Мифтахетдин. Әйтәсең сүзең бар икән, әйт. Ни инде, ни инде? Алай дип әйтмә инде, Фәгилә. Оялам бит мин синнән. Әйтсәм әйтим инде. Фәгыйләкәй җан кисәгем. Көндә саен бик сагынам бит мин сине, Фәгыйлә. Мин дә сине, җаным. Фәгыйлә, йом әле күзләреңне. Җомдым.

Аз гына киңәйтим әле. Кире... Мифтахетдин! Гараплар иттең бит инде, нигә сындырдың? Кирәкми иде кайырырга, Мифтахетдин! Нигә инде? Юк, юк, юк! Нигә инде, нигә инде? Фагилә, тукта. Мин сиңа яңасын ясармын, Фагиләм.

Алар түгел икән әни, алар түгел икән. Эй, узган бер машина белән кызым, нишләп соң син мине борчыйсың инде шулай, ә? Ярар, әни. Минем бит теге э, сәхнәгә чыгып бер җырлыйсым килә бит әле минем. Алдагы рәтләр кул чабырлар иде әни. Автографлар да алырлар и? Әйе, бик исләре китәр иде. Син аны уйларсың. Ә без хәзер нәрлә итәрбез? Син әйдә ул япкычыңны сал. Уйнап алабыз, әйме? Бәкс. Алып ат инде шуны. Әйдә, утыр. Менә монда утыр. Син экзаменнарны алучы кеше буласың. Әйе, мин нишләргә тиеш булам соң инде монда? Хәзер әйтәм инде, тукта, ашыкма. Менә син әйтәсең. Хәзер сезнең өчен Фәрдия Хафиз кызы җырлый дип әйтерсең. Аннары инде мин чыгып җырлыйм инде. Әйдә, репетиция. Җырлый Хафиз кызы Фәрдия. Рәхим итеп тыңлагыз.

Җырлап җибәрә микән? Син мин кызларын тыңлап кал әле. Менә өйрән. Әйдә, әйдә, әйдә. Аппак микән, йомшак микән, җаныемның куллары, салмак күперек кебек аның йөргән юллары.

Күкәй дә салмый башларлар синең тавышыңнан. Соң инде алар кызым күкәй салмаса да, тавышларыннан тынсалар да, минем моңлы тавышымнан гына тынып кала бит инде алар. Йә, нәрсә эшли аласың инде тагын, күрсәт әле. Беләсең бит инде, ашый алам, җоклый алам. Тагын нәрсә инде? Йә, үпкәләмә инде, үпкәләмә, шаярып кына әйттем бит инде. Йә, күрсәт әле тагын бер һөнәреңне. Нәрсә гына әйтәсең алайса, утыр. Менә мин бит бии дә беләм. Әйе, хәзер менә тукта музыканы җибәрим әле.

Монсына икеле. Артист булса дисәң, чыкмый, чыкмый, конкурстан үтмәвең юк булмый. Барыбер керәм, барыбер керәм әни. О, Зиннур абый, исәнме? Сәрвәр әбиең хәлләр ничек? Аллага шөкер. Шал ишәүкә. Арчага кебек конды өскә. Ише биресең. Үзеңнән 50 яшькә яшьрәк Күрше малае белән. Үтерә язды менә, беләсеңме? Менә малай. Авыл башында хапис бер компит та каптырмады. Чыгу белән сизде бит. Менә малай, ә? Әни, менә кара әле. Син менә буегып утырган чи менә әйме? Менә Зинур абыйга кара. Яшь егетләр кебек балкып иттереп йөри менә. Ә син моңаеп утырасың. Пример ал! Әйме, Зинур абый, китте мин кызлар чакыра ярыйма, давай. Үтте дә китте инде ул яшь чаклар. Кесә тулы борчаклар. Көтәсеңме киле? Әйе, көтәм, Зинур абый, кайта бит ниһаять. Менә бер ай буе Швециядә гүлә китте, итте дә, ни хаты, ни хәбәре булмады, җитмәсә, атасын ятып кайта бит.

Юк, Зиннур абый. Ыштансыз да инде ул үзең ни, Хафиз менә гомер буе бер тиен бирмән атасын ятып кайта бит ул хәзер. Э, акчалар безнекеләр дә янды инде. Акчадан ни бәхет. Ну, акча белән бәхет сирәк буласың, конечно. Мушаңа яптымы соң? Әй, яр әле, чәнчелеп китмәгәйләре шунда әтәсе белән. Юньле карт булса, бер-бер хәбәр җибәргән булыр иде ул. Дөньяда төрле хәл була, Маһирә, әшәкеләнмә. Кем уйлаган менә шул гомердән соң мине яшьлек дустым белән Ходай Тәгалә күрештерә дип. Бу бит үзе бер бәхет. Карчыкка аш-су әзерләргә куштым әле. Сездән соң безгә кергәләр, яме? Керерләр, керерләр, Зиннур абый. Сез дә аракы бетсә, без дә аракы бетсә, сезгә дә керерләр. Менә сездәгесе бетсә кая барырлар ди генә. Табыра калса хәзер табын вакыты мени соң? Почмак саен саталар бит аны. Бар, табының әзерлә. Хафизны да, безне дә кеше көлкесенә калдыра күрмә. Әгәр дә сезгә сыймыйлар икән, тотам да үзебезгә алып чыгам. Уят үзеңә булыр. Әйе, бар, бар, чык кына, җаным, бар, бар, чык кына. Чыгар монда. Әйе, бар, чык кына. Сиңа әйтергә офату, син бит эшли, сиядән дә качып ятмагансың, гаиләңә бер тиен дә бирмичә.

Йотмасын анда. Казанны саклап. Күпме әйттем мин аңа, кайт та шушында тор диеп. Әтине каршы алып бар, әти кайта бит. Керә бугай инде, керә бугай каршы ал тизрәк.

Сәбиләм, исәнме? Авылым! Исәнме? Туган җирем. Рәхмәт сиңа, газиз изге җирем. Мең рәхмәтле сиңа, туган илем. Рәхмәтеңнән мине ташламадың, иң кодрәтле Хак Тәгаләм минем. Амин. Аллах Акбар. Исәнме? Нигезем. Исәнме, хуш каеным, син шундый матур булып үскәнсең.

Димәк, әле безнең йорт исән икән, балалар. Исән, әти, исән. Шылан белән веранда гына ясап куйдым да, өйне синең истәлегең итеп сакладык. Эй, Хыбаярым. Рәхмәт яусын, Аллаһына рәхмәт яусын. Ичмасам, син дөресен сөйлә инде, яңасын салырга кулым да килмәде бүген. Миңа җитә, әнә малаеңа кирәк

Рәхмәт, балам, рәхмәт. Менә балалар. Әйдәгез, исән сау кайтып җитте мине хәзер. Бер дога. Исән саулар гына тырбалдым балалар. Яхшы әти, яхшы яшәдек. Рәхмәт кызым, рәхмәт. Минем сезнең белән бик күп нәрсәләр турында сөйләшәсем дә булыр, Алла бирсә. Исән-имин кайтып җиттек. Аллага шөкер. Менә күргәнегезчә, белгәнегезчә, 50 елга якын мин үз илемне, гаиләмне күрми яшәдем. Ах, кыенлар, кыенлар, кыенлар булды, балалар. Менә әткәй, безгә дә бик авыр булды шул. Менә улың бик тырыш кеше булды. Бик күп эшләде, Көтүен дә көтте, башка эшләрдә дә эшләде. Гомер буе машина алырга хыялланды, ә менә мин тун алырга хыялландым, мәсьәлә юк. Әй балалар, балалар! Көлдерәсез сез, валлахи! Кая әле без Диләрә апаң белән әзерләп куйган күчтәнәчләр бар идем бар, китерегез әле.

Күлмәк. Ой, нинди матур күлмәк. Менә. Менә үземнеке бит. Үземнең размер, капыска үземнең размер булган. Менә бит, рәхмәт, әткәй, рәхмәт. Ул гына түгел, ашыкмагыз. Менә кызым.

Машина турында хыяллангансың икән. Менә сиңа. Чек. Әти, син нәрсә инде? Без синең акчага калмаган бит. Юк, юк. Монда, монда. Улым, рәнҗүдә, рәнҗетүдә булырга тиеш түгел. Ходай кушып, Ходай кушып сезгә Шушыны мин тапшырырга тиеш икән, сез аны алырга тиеш. Минем сезнең алда бурычым бик зур бит ул. Әти, минем сине исән сау күрү

Юк, бабай, Фәрдия, синең яраткан оныгың Фәрдия. Бабай. Әй, кызым, син куйганда куйган әбиең фәгыйлә икәнсең бит, бабаса. Бабай, Әйбәт кайтуың белән сине, әти! Ничек юллар, сине дә бик нык сагындым бит! Яхшы, кызым, яхшы, әйбәт кенә кайттык. Бабай, син нигә алай озак йөрдең соң син? Мондый матур оныгың Фәрдия икәнен белмәдеңме әллә? Ә? Әйт әле, дөресен генә әйт. Юк, шул белмәдем, кызым. Дөресен әйтәм. Син бит коеп куйган әбиең икәнсең лабаса.

Сиңа инде бу беләзек. Ой, баба. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нинди матур беләзек. Эй, бабай, белгәнсең инде минем бу матур әйберләрне яратам икәнлеген. Менә шулай инде, кызым, шулай. Бабай, мин түзә алмыйм әме.

Исән булсак, бер кайтырбыз. Сау булыгыз, туганнар! Зиннур бу синме? Шулыз инде, Мифтах Субханалла, исәнме дустым, исәнме Зиннур? Үзгәрмәгән, ике күз белән сине көттек. Килен Махирада Тәрәзәдән күзен алмады. Менә шулай, Зиннур дустым, кайтып җиттек бит, исән-сау, Аллага шөкер. Исәнлекләр ничек соң? Ярыйсы, ярыйсы. Үзең ни хәлдә? Үзем Аллага шөкер. Кызлар озатырга да бу әле. Карчык кына картайды, клубка да чыгармый. Субханалла, субханалла. Туктале, тукта, тукта, син бит. Хәзер. Син бит сәрвәргә әйләнгән идең.

Монсын салыйк әле, Зиннур. Бисмиллаһи-рахмани-рахим. Менә сиңа түбәтәй җылытаеңда тузсын. Миңа бит бер нәрсә дә кирәкми, имеш, Сәхип син дустым. Үзең исән булгач. Менә монсы, менә монсы, бисмиллаһи-рахмани-рахим. Менә монсы намазлык.

Әйе. Ә, менә, менә. Менә. Илле ел узган гомерләр, Зиннур. Син үзең уйнауны онытмадыңмы соң? Онытуын онытмады, но сиңа җиткереп булмады инде. Әй, алай деме инде.

Әгидә, жан кисәгем. Мин кайттым бит, соңлап булса да кайттым, Әгидәм. Күрәм, Мифтахетдин. Мин бит сине гомерем буе көттем.

Рәхмәт, җанкисәгем. Илле ел буена көттем мин сине, Мифтахетдин. Урамда гармун тавышы ишеткәч, чыгар идем, син түгел микән диеп. 50 ел буена шулай көттеңме, Фәгилә? Көттем, көттем җаным. Тавышыңны сагындым. Тагын ишетәсем килә. Минем ул тавыштан хәзер нәрсә генә калган бул инде. Юк инде ул элеккеге тавыш. Йөрәк сызлавы белән күңелем грашуыннан башка бер нәрсә дә калмады минем күңелдә, Фагыйләм. Син бит, Мифтахетдин, матур җырлый идең. Әйдә әле, җырла әле минем өчен, җырла.

Ап-ак күлмәгеңне кидерим әле. Мин бит аны сакладым. Бер тузанда кундырмадым, җаным. Рәхмәт, Фагыйлә. Әйдә, синең ашыйсың киләдер. Син бит минем ашавымны Рәхәтләнеп ашыйдыр иде, ярата иде. Әйдә утыр. Менә бит, 50 ел элек өчпочмакларны пешерсәм дә, һаман да җылы. Карале. Сизәсеңме? Әйе, Фәгыйлә. Рәхмәт, Фәгыйлә. Алар бит минем йөрәгемнең җылысы белән җылынып торалар һаман да. Рәхмәт, җанкисәгем. Рәхмәт. Гомерем нишләп теге вакытны беләзекне сындырды икән дип гел үкенеп йөрдем. Гафу ит мине. Ярар, Мифтахетдин, мин бит аны сакладым. Ул безнең авыр тормышыбызның төсе иде. Булды. Китәм, Мифтахетдин. Рәхмәт, Фагилә. Сине күрдем. Китәм. Ничек китәсең? Туктале, Фагилә, китмә. Мин бит киткән инде. Аннан кайтып булмый, Мифтахетдин! Фәгыйлә, тукта, җанкисәгем, китмә! Фәгыйлә, мин сиңа яңа беләзек ясадым, диңгез төбеннән җыйган мәрҗәннәрдән яңа беләзек ясадым. Фәгыйлә, ал әле, җанкисәгем, бу беләзекне. Фәгыйлә. Нинди матур беләзек. Рәхмәт, Мифтахетдин. Нык матур. Кара әле. Фәгыйлә. Мине калдырма инде монда. Калдырма мине, Фәгыйлә, мин дә китәм синең белән. Ал мине үзең белән, Фәгыйлә. Фәгыйлә, ал мине дә үзең белән. Фәгыйлә. Фәгыйлә.